א גוטן דאווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. א פרייליכן פורים אייך אלע. מיר פרעזענטירן היינט אן אינטערוויו מיט מייק בורשטיין, און מיר וועלן ארומרעדן דעם לעצטנס ארויסגעגעבענעם מגילה סייקל, מגילה ציקל, וואס עס האט געהאט זיין פרעמיערע פארגאנגענעם זונטאג דעם איין און צוואנציגסטן פעברואר. אין צוזאמענהאנג מיט פורים אין כמעט אלע יארן פון זיין עקזיסטענץ האט דאס אידישע קול זייער גערן געשפילט די וואונדערליכע מוזיק פונעם שלאגער מיוזיקל פון די זעכציגער יארן די מגילה פון איציק מאנגער באסירט אויפן בוך מגילה לידער געשריבן פון איציק מאנגער דאס בוך איז א שפילעוודיג אנאכראניסטיש נוסח סיי פון מגילת אסתר סיי פונעם טראדיציאנעלן פורים שפיל. דאס בוך איז ארויסגעגעבן אין נײַנצן הונדערט זעקס און דרײַסיק אין ווארשא. אינעם שלאגער מיוזיקל אין די זעכציגער יארן האט זיך באטייליגט מייק אין דער אימפאזאנטער ראלע פון פאסטער גאסע, דער שניידער יונג, ווי אויך דער נאראטאר, און די מוזיק, געשריבן פון דובי סעלצער, איז געווען וואונדערליך שיין. צום גליק האט מען ארויסגעגעבן די מוזיק אויף אלבאמען וואס מיר שפילן כמעט ביי אלע פורימס, ווי געזאגט, עד היום. דאס יאר האבן מיר א שטיקל פורים מתנה געקראגן. שעין בעיקער, עקזעקוטיוו דירעקטאר פונעם אידישן קולטור קאנגרעס, האט פראדוצירט א נייעם נוסח פון די מגילה לידער. מייק בורשטיין האט געמאכט די אדאפטירונג פאר די היינטיגע באדינגונגען פון דער מגיפה תקופה, אז עס זאל זיין צום זען ווי א שטראם, הייסט עס אויף יוטיוב, אן קיין שום פיזישן קאנטאקט צווישן מענטשן. בורשטיין אליין האט א לאנגע און טיפע פארבינדונג מיטן מאטעריאל פון מאנגער'ס מגילה לידער, און מיט מאנגער'ן אליין, ווי איר וועט זיך מסתמא אליין איבערגעצייגן ווען איר וועט הערן אונזער לענגערן שמועס מיט אים. פאר ווייטערדיגע אינפארמאציע און צו זען דעם שטראם, ווענדט זיך צום קולטור קאנגרעס'ס וועבזייט, Congress for Jewish Culture דאט ארג. מיר פונעם אידישן קול האבן גערעדט מיט מייק בורשטיין נעכטן דעם דרײַ און צוואַנציק פעברואר אויף זום. עס האבן זיך באטייליגט אונזערע טייערע מיט-אנפירער פונעם פראגראם דאס אידישע קול שלום בען פעלד פראפעסאר פון געשיכטע און דוד בראון דער באקאנטער אידיש געלערנטער. איך וויל איין זאך פרעג און דאס איז וועגן דיין טאטן, און פארשטייט זיך די מאמע אויך, אבער איך זעה אז דו האסט געשפילט לעצטנס און מיט יארן צוריק על דזשאלסאן, און איך זעה אין דער מעשה פון על דזשאלסאן א געוויסע פארבינדונג מיט דיין טאטן וואס איז אנטלאפן פון די אהיים און גענומען שפילן טעאטער, נישט קיין דזשעז זינגער אבער פון דעסטוועגן געווארן אן אקטיאר, וואס די עלטערן האבן אוודאי נישט געוואלט אז ער זאל ווערן, און האט געשפילט איבער דער וועלט נאך פאר דער מלחמה. איך און און זיין לעבנס געשיכטע איז א מגילה פאר זיך. דיין לעבן איז אויך א מגילה פאר זיך, אבער זיין לעבן, זיין און ער איז געווען אין די רוסישע ארמעי אין דער ערשטער וועלט מלחמה נאך אזעלכע מעשות איז נישט מיר האבן נישט גענוג צייט דאס אלס צו דיסקוטירן, אבער זאג עפעס וועגן דיין טאטנס לעבן.
מיין טאטע איז געווען מיין הירא, אלס וואס איך האב געלערנט האב איך געלערנט זיצענדיג און קוקן ווי מיין טאטע האט געשפילט אלס א קינד, אלע זיינע פליטן וואס ער פלעגט אויף נעמען פאר קאלאמביע רעקארדס אין די יארן צוואנציג דרייסיג, קאלאמביע האט דאן אויפגענומען אידישע לידער די אַכט און זיבעציק פליטן און ער האט הונדערטער אזעלכע אויפגענומען, איך פלעג זיצן אלס קינד און שפילן און הערן די אלע לידער כ'האב זיי אלע געקענט, און דער טאטע אין זיין לעבנס געשיכטע אין זיין אוטאביאגראפיע געשפילט א לעבן דערציילט ווי ער איז אנטלאפן, ס'איז דא אן ענגלישע איבערזעצונג אגב, פון סירעקיוז יוניווערסיטי פרעס, וואט א לייף, דאס איז צו באקומען, איך גלייב ס'איז נאך צו באקומען אויף עמעזאן, און ער דערציילט ווי מיין זיידע און באבע, מיין זיידע געווען זייער א רעליגיעזער איד, און ער איז אנטלאפן פונדערהיים, ער איז געווען פֿערצן יאר אלט, ווייל ס'איז געקומען א טרופע פון אידישע ארטיסטן קיין בערדיאנסק און זיי האבן געוואוינט אין בערדיאנסק אין אוקריין און די טרופע איז געקומען אזוי ווי פורים שפילער צו שפילן אידיש טעאטער אין בערדיאנסק און ער איז אנטציקט געווארן פון די פארשטעלונג ער האט געזינגען אין שול אין כאר פון שול ער האט געהאט א גוטע שטימע געווען א שענער יונגער בחור. איז אזוי ווי אין שלום עליכם אין בלאנדס און די שטערן א געוויסן ביינאכט איז ער ארויס פון שטוב און ער האט זיך צוגעגאנגען און צוזאמען מיט די טרופע מיט די אקטיארן זיי האבן אים אליין גענומען און זיי זענען אוועקגעפארן צו דעם צו אן אנדער שטאט און ער האט אנגעפאנגען שפילן מיט זיי ווען א יונגער בחור, האט געקענט טאנצן און זינגען, און מיין זיידע האט זיך דערוואוסט, איך האב דעם זיידן קיינמאל נישט געקענט, ווייל זיי זענען געהארגעט געווארן אין נײַנצן, דאכט זיך נײַנצן דרײַ און פֿיר און צוואַנציק, ביי די אוקריינער, ביי קאזאקן, זיי זענען אהיים געפארן אויף א דראשקע און מען האט זיי האבן זיי דערהארגעט מיר ווייסן אפילו נישט ווי זיי זענען באגראבן אבער ווען דער טאטע ווען דער זיידע האט זיך דערוויסט אז מיין טאטע איז אנטלאפן האט ער זיך דערוויסט ווי זיי זענען דער אנפירער פונעם טיאטער אין אן אנדער שטאט און ער האט טעלעגראפירט פֿופֿציק רובל צו דעם רעזשיסאר צו דעם דירעקטאר פונעם פון די טרופע ער זאל צוריק שיקן מיין טאטן אהיים, דער רעזשיסאר דער דירעקטאר האט גענומען די פֿופֿציק רובל און זיי האבן געהאט צופארן זיי האבן געהאט געלט צופארן צו נאך א שטעטל און דער טאטע איז קיינמאל נישט צוריק געקומען אהיים, ער האט קיינמאל זיין טאטן מער נישט געזעהן, ער איז געווארן א בארימטער, ער איז אויפגעוואקסן און געווארן א גרויסער בארימטער אקטיאר אין פוילן, ער האט די מאמען געזעהן איין מאל, און דאן אין נײַנצן הונדערט דרײַ און צוואַנציק ער האט אדורכגעמאכט די ערשטע וועלט מלחמה, ס'איז צו ליינען זיין אוטאביאגראפיע איז איז וואונדערבאר, צו אויף דאס דארף מען נאך א פילם. אבער אין נײַנצן דרײַ און צוואַנציק האט באריס טאמאשעווסקי, דער גרויסער באריס טאמאשעווסקי אין ניו יארק, האט זיך דערוואוסט אז ס'איז דא אזא פאפולערער יונגערמאן און האט אים אנגאזשירט און געבראכט קיין אמעריקע און אזוי האט ער אנגעפאנגען זיין גרויסע קאריערע אין ניו יארק און אין נײַנצן אַכט און דרײַסיק האט ער באקענט מיין מאמען זי איז געווען א יונגע אקטריסע און ער האט זי אנגאזשירט צו פארן מיט אים קיין ארגענטינע אלס זיין פארטנערשע, און אויף די שיף האבן זיי זיך פארליבט און זיי האבן חתונה געהאט, און זיי זענען געווען צוזאמען כמעט פופציג יאר אויף דער בינע און אלס מאן און פרוי.
און די באבע זיידע וואס האבן אויף די קינד אויפגעפאסט דאס איז געווען דער מאמע'ס טאטע מאמע. די מאמע'ס באבע, יא, די מאמע'ס באבע און זיידע. די מאמע איז געבוירן אין אמעריקע.
די מאמע איז געבוירן אין ברוקלין אין אמעריקע. א יענקי, דו ביסט א בירגער פון דער וועלט אבער אויך פון ברוקלין.
ניין איך בין געבוירן אין די בראנקס. אין די בראנקס איך אויך.
אין די בראנקס יא אבער אין בראנקס, אבער ווען איך בין מיר זענען געקומען קיין ישראל בין איך געווארן נאטירליך א ישראלדיגע בירגער אויך, איך האב אנטייל גענומען אין די זעקס טעגיגע מלחמה אלס שוישפילער, איך פלעג פארן און זינגען פאר אונזערע סאלדאטן, און אזוי דריי מלחמות דורכגעגאנגען.
נו, דאס זאל מען דאך געבן א מעגליכקייט די אנדערע געסט. יא,
מארק, זאג עפעס א ווארט. ס'איז אזוי אינטערעסאנט און פארכאפנדיג. איך האב א פראגע צוריק צו מונגע'ס מגילה. איר האט אריינגעבראכט דאכט זיך עטליכע נייע זאכן, נייע מאטריאל פונעם אריגינעל, למשל אסתר המלכה קען נישט שלאפן און פאסט רגעס חלומ'ט, פארוואס האט איר דאס געבראכט טאקע דאס? ווייל אין די מגילה פון איציק מאנגער ווען מען האט עס אויפגעפירט האט בנין באשלאסן אז ס'איז דא עטליכע פאעמעס וואס פאסן זיך נישט אריין פאר מוזיקאליש, און די גאנצע מגילה איז געווען מוזיקאליש, איז האט ער עטליכע נישט באנוצט, אויף די אנדערע זייט אבער האט ער צוגעגעבן אין א ליד פון מאנגעל וואס איז נישטא אין די מגילה, און דאס איז די גאלדענע פאווער. דאס איז אזוי אינטערעסאנט, איך האב אלעמאל געוואלט וויסן פון וואנעט קומט דאס. יא. דאס איז געווען זיין געניאלער געדאנק? דאס איז געווען זיין געדאנק מיט דובי, מיט דובי זעלצער, ווייל מען רעדט דאך כסדר אין די מגילה, אלע רעדן וועגן די גאלדענע פאווער, ווען פאסטריגאסי זינגט פליץ פייגעלעך, איז דאס איז אויך וועגן די גילדענע פ. ער זאגט די גילדענע פאווע האט ווידעראמאל א גילדענע פעדער פארלוירן. די גילדענע פאווע פליעט בעצם איבער די גאנצע מגילה. דאס איז אין אין דעם דעם אמת איז אז אויף די בינע דער דעקאר פון די פארשטעלונג אין ישראל איז געווען א גילדענע פאווע איבער דעם פראסיניום וואס קוקט אראפ אויף די מגילה, איז ער האט זיך אזוי פארליבט אין דעם ליד אין מאנגא'ס גאלדענע פאווע, און ער האט באשלאסן פארוואס זאל פאסטריגאסע נישט זינגען די גאלדענע פאווע, און דובי האט געשריבן אזש א וואונדערבארע שיינע מוזיק פאר די גאלדענע פאווער וואס ביזן היינטיגן טאג אז מענטשן רעדן מיט מיר וועגן די מגילה דערמאנען זיי זיך דריי לידער, פאסטריגאס'ס עלעגיע, פליט'ס פייגעלעך און די גאלדענע פאווער. און דאס האט ער צוגעגעבן וואס איז נישט געווען, ער האט צוויי זאכן אוועקגענומען און מיר האבן באשלאסן די צוויי צוריק אריין צו לאזן אין די מגילה ווייל איך האב געוואלט אז ס'זאל זיין אריגינעל, די מגילה סייקל פון מאנגעל זאל האבן אלעס וואס איז געווען פריער, אפאר שורות האבן מיר ארויסגעלאזט ווייל ס'האט נישט געפאסט צו צו וואס מיר האבן צום צום שלוס פון יעדן עפיזאדע, אבער דאס רעשט איז אזוי ווי מאנגער האט עס געשריבן. עס איז זייער שיין אדאפטירט, למשל זאל דער וויסן זאל דער עולם וויסן זיין אז כאטש איר האט א נאראציע אויף ענגליש איר האט די אריגינעלע לידער פון מאנגער געהאט אן אייגען נאראציע, און דאס האט איר אין טיילן געלאזט מיטן אידישן אריגינעל. זעהר פיין. ריכטיג, דאס איז דער לויפער, דאס איז מאנגער'ס לויפער, און דער לויפער אין יעדע, כמעט אין יעדע, יעדעס ליד דערציילט ער, ער איז אביסל אזוי ווי א דערציילער. וואס פאסירט, וואס דער טוט, וואס דער מלך טוט, וואס די מלכה טוט, אסתר המלכה קען נישט שלאפן, די מלכה וואשט די געיט צו דער תליה, מאכט צווארע, דאס איז אלץ דער לויפער. אבער איך האב אויך עפעס פאראנדערט, די אלע נאראציעס פונעם לויפער וואס זענען אין דריטן פערזאן, האב איך געזאגט איך וויל אז די כאראקטערע זיי זאלן זעלבסט זאגן וואס פאסירט, איך ווייס נישט אויב איר האט באמערקט אז אנשטאט דער מלך אדער די מלכה קען נישט שלאפן אדער די, כ'געדענק נישט ווי עס איז, אבער אנשטאט ער טוט דאס אדער זי טוט דאס, האב איך עס באשלאסן אז יעדע חרטה זאל זאגן איך טו דאס, איך בין, איך פיל, צום ביישפיל אז אסתר המלכה זי זעהט ווי פאסט רגסי גייט מיטן קאפ אראפ, זי זאגט איך זעה, איך פיל, איך טו, און דאס איז געווען א באשלוס אין אלע לידער פון מאנגא אז דער כאראקטער אליין וויפיל איך קען וויפיל איך האב געקענט ס'איז דא אפאר לידער וואס מ'האט נישט געקענט איז דער לויפער האט טאקע געזאגט וואס פאסירט אבער וויפיל איך האב געקענט האב איך באשלאסן איט שוד בי אין די פירסט פערסאן און נאט אין די טירד פערסאן. אזוי די סארט זאכן. יא, אזוי אינטערעסאנט, אסתר המלכה זאגט אליין אז איך דארף ברענגען דעם פורים.
ריכטיג. יא, ווייל אנדערש וואלט עס געווען צופיל נערעישאן, און די כאראקטערע אויף דעם עקראן וואלטן געזיצט און גארנישט געטוהן, און דאס that would have been very boring. די מגילה איז דאך געשריבן איז געווען א בוך נישט קיין נישט קיין.
ריכטיג ריכטיג איז אז מען ליינט א בוך אקעי, אבער ווען איך וואלט געלאזט אלע כאראקטערע זיצן אין זייער קליינעם זום קעסטעלע און און איך זאל איך זאל זאגן וואס זיי טוען, וואלט עס טאקע געווען וואלט נישט געטויגט, אזוי זענען זיי לעבעדיג און זיי אליין דערציילן וואס זיי טוען.
איך גלויב אז באנגער וועט מיר מוחל זיין. און איר זייט אוודאי לויט מיין מיינונג באקאנט פאר פארסטער גוססע איז געווען שווער, וואס פאר געפילן האט ער געהאט איבערצוגעבן א יונגערן אקטיאר, אן אנדערן אקטיאר די ראלע? ה ה מען דארף זיין מיט זיך אליין דארף מען זיין ערליך. פרייע. און איך איך איך איך איך וואלט נישט געקענט שפילן אין אין אידישן טעאטער, אמאליגן אידיש טעאטער פלעגן אקטיארן אין די זעכציגער און זיבעציגער פלעגן נאך שפילן חתן כלה, דאס דאס איז געווען אמאל, אבער היינט טאג איך איך וואלט נישט געקענט שפילן פאסטריגאסע, אבער מ'האט באשלאסן אז איך זאל שפילן מיין טאטנ'ס ראלן און דאס איז געווען פאר מיר די שענסטע אז איך האב געשפילט די ראלע וואס דער טאטע האט געשפילט מרדכי, אבער מרדכי האב איך געגעבן צו אן אנדער אקטיאר, צו עלען לואיס ריקמאן, אבער דער טאטע שפילט די מלך, איז האב איך געשפילט דעם טאטנ'ס ראלע אלס דער מלך, פאן פאסע האב איך אויך האב איך געשפילט אין די מגילה, און אין דעם לויפער, אבער פאר סטריגאסין האב איך באשלאסן פאר דעיוויד, דעניעל סארי, דעניעל קאהן וואס איז א וואונדערבארער אקטיאר און א און א גרויסע טאלאנט אין אידיש איז זיין מאמע לשון, און ער האט עס אזוי וואונדערבאר געשפילט. אבער דו ביסט גערעכט, פאסטריגאסי איז מיין יונגעלע, מיין פאסט לעגאסי אבער. האט איר געדארפט אים אויסלערנען עפעס? געבן טיפס? ניין ווייל איך האב געוואלט ער זאל זיין זיין אייגענער פאסט לעגאסי ער זאל עס שפירן ווי ער האט געפילט ס'איז נישט די מגילה אין אסאך מענטשן האבן געפרעגט און איך האב מורא געהאט אז זיי זאלן מיינען אז זיי ווילן זעהן די מגילה פון איציק מאנגער און מ'האט מיר געפרעגט אפשר זאלסטו אנאנסירן פאראויס אז דאס איז נישט די מגילה פון איציק מאנגא די מוזיקאלישע פארשטעלונג, נאר אן אדאפטאציע פון מאנגא'ס אריגינעלע ווערטער, אבער איך האב באשלאסן אז מען דארף נישט, אז מען פרעגט א שאלה איז טרעף, זאלן זיי קוקן, זיי וועלן אליין פארשטיין, אבער איך האב געוואלט אז יעדער אקטיאר זאל גיבן זיין אייגענע אינטערפרעטאציע, איך איך האב האב זיי רעזשיסירט ווען איך האב געפילט אז עפעס איז נישט ריכטיג, אבער איך איך האב ליב אז אקטיארן זאלן זאלן אליין פילן די ראלע, און איך דארף זיי נישט גיבן אלס א רעזשיסאר, איך וויל זיי נישט גיבן דעם דעם קלאנג וואס זיי דארפן אליין פין לאזן אויב איך האב געזען אפשר גייט עפעס גייט נישט האב איך באלד געזאגט אבער יעדער איינער די די וואונדערבארע אקטיארן ילענא האט געשפילט אסתר ילענא שמואלענסאן
ילענא שמואלענסאן האט געשפילט די ראלע פון אסתר און דעניעל קאהן די ראלע פון פאסטער אגאסע און איך מיין אז אין דער פיעסע גייט עס טיפער אריין אין זייער באציאונג, מען פילט די עמאציעס, און דאס איז געווען, מען פילט אין די אריגינעלע, אין די זעכציגער יארן, אין די מגילה פון איציק מאנגער איז געווען אביסל אז זיי זענען געווען נישט אזוי טיף אין זייער ראלע, איך האב נישט געזען די אמת'ע פיעסע אבער איך האב געהאט א חשד אז ער איז מען נעמט אים נישט אזוי ערנסט און זיין באציאונג מיט אסתר איז נישט אזוי ערנסט, אבער אין דער פיעסע צוליב די דערמאנטע לידער איז עס אביסל ערנסטער, איז דאס געווען אייער איינפירונג? יא, ווייל דא האבן מיר געוואלט מער יא, און מיר האבן געוואלט קאנצענטרירן מער אויף די ווערטער פון מאנגעל, און א מוזיקאלישע פארשטעלונג איז א מיוזיקל. לייכטער. לייכטער, גענוי, ווייל ס'איז א קאמבינאציע פון די ווערטער פון מאנגעל, די ליריקס, און די מוזיק. מען זינגט עס איז עס לייכטער, אבער דא האבן מיר קאנצענטרירט, מען האט געקענט הערן און קאנצענטרירן אויף מאנגער'ס פאעזיע און די באדייטונג פון יעדעס ווארט, און דעם שפיל צווישן די פאלקסטימליכקייט און די אמת'ע מגילה, מאנגער'ס שפילעוודיגקייט, די מגילה איבערגעפירט אין א אידיש שטעטל, דאס האט מען געהערט. עס איז סיי די מגילה פון תנך און סיי א אידיש פאלקס מעשה.
דאס איז געווען מאנגער'ס גרויסקייט, זיין דאס ווארט וואס איך האב ליב וועגן מאנגער איז כיטרע, ס'איז אזוי כיטרע, ס'איז אזא, דאס איז געווען מאנגער, מאנגער איז געווען מאנגער, דערפאר איז ער געווען יו נאו א באזונדערער אין אונזער אידישן ליטעראטור איז נישט געווען א נאך א מאנגער. אז עס קומט צו ר' מאנגער האב איך געהערט פון מענטשן אז ער איז נישט אלעמאל געווען אזא גרינגע פאסאזשיר, האט ער געהאט טענות אדער שוועריקייטן מיט אייער פארשטעלונג, אייער אדאפציע וואס איר ווילט איבערגעבן? דאס האבן מיר מורא געהאט ווען מיר האבן אים געבראכט אין אין נײַנצן הונדערט פֿינף און זעכציק ווען די מגילה איז שוין געווען א גרויסע דערפאלג, איך גלויב ס'איז געווען א מאנאט אדער צוויי מאנאט שפעטער האבן מיר באשלאסן צו ברענגען ווייל ס'איז ס'איז געווען אזוי פאפולער אלע האבן גערעדט וועגן די מגילה און וועגן מאנגער און ווער איז דער מאנגער מ'האט באשלאסן מיר זאל אים ברענגען מ'האט אים געבראכט פון ניו יארק און מיר האבן זיי איך האב זייער אלע מיר האבן זייער מורא געהאט וואס וועט ער זאגן, ווייל ער האט געקענט און דאס איז געווען זיין כאראקטער, ער איז געווען זייער בארימט, ער האט געקענט ווען ער זיצט אין טיאטער, און האבן מורא געהאט אויב ס'געפעלט אים נישט, האט ער געקענט זיך אויפשטעלן אינמיטן מיט די פיעסע, און געבן א געשריי און ארויסגיין ווען ס'וואלט אים נישט געפאלן. מאנגער איז געווען בארימט אלס אן enfant terrible, ער איז געווען דער רעוואלוציאנער, דער מ'דערציילט אז ער פלעגט זיך אנשיקעווען אין ווארשע אין אידישן שרייבער פאראיין, און א געוויסן אוונט האט ער זיך ער איז געווארן אין כעס אויף אנדערע שרייבערס האט ער זיך ארויפגעשטאנען אויף א טיש און ער האט אראפגעלאזט די הויזן און ער האט זיי אלע באפישט. דאס איז געווען מאנגער, יא אזוי איז געווען מאנגער. כ'האב מיר מורא געהאט וואס וועט מאנגער זאגן ווען ער זאל זאגן אז דאס איז נישט מי דאס האב איך נישט געשריבן און דאס וויל איך נישט. וואלט געווען די ענדע פון אונזער פארשטעלונג, אבער די אפעסיט איז געווארן, ער האט זיך פארליבט פארליבט אין וואס מיר האבן אויף געטון, און ער האט זיך פארליבט אין מיר, און דאס איז פאר מיר ביזן היינטיגן טאג, איך האב א בילד מיט מאנגער, מיר זיצן צוזאמען. איז ער געבליבן אין ישראל צוליב אייך? ניין ניין ניין ער איז צוריק געפארן קין ניו יארק אין טראגיש איז ער זייער קראנק געווארן האט געהאט א סטראוק אין מ'האט אים אריין געזעצט אין א אין א האום ווי זאגט מען א מושב זקנים
נישט א מושב זקנים נאר א א וואט די יו קאל איט, ווי מ'האנדלט מענטשן וואס זענען שוין. א סאנאטאריע אזא. אזא סענעטאריום, און איך געדענק אז מיר זענען געקומען קיין ניו יארק און מיר זענען געגאנגען אים באזוכן, און ס'איז געווען זייער שווער צו זען, געניא איז געזעסן ביי זיין זייט, אבער עס איז שוין נישט געווען דער זעלבער מאנגעל, און ליידער איז ער געשטארבן אין ניו יארק. אבער לפחות ער האט געהאט דעם פארגעניגן צו זען אז זיין פארשטעלונג האט אזא גרויסן סוקסעס איבער דער גאנצער וועלט, און אז ער איז נישט מען האט אים נישט פארגעסן, דאס איז געווען די, און איך מוז זאגן אז געניאַ האט ביזן לעצטן מאמענט האט זי אזוי גוט אכטונג געגעבן אויף אים, געניאַ איז דאך געווען די, זי איז געווען קודם די ווייב פון משה נאַדיאַוו, און ווען נאדיר איז געשטארבן ער האט זיך חתונה געהאט מיט מנגן. טייערע ראדיא צוהערערס, בלייבט ביי אייערע ראדיאס, מיר האבן נאך אסאך פון אונזער אינטערוויו מיט מייק בורשטיין נאך אפאר קורצע

דעם זומער אין יאר צוויי טויזנט איין און צוואַנציק, פון דעם איין און צוואַנציגסטן יוני ביז סוף חודש יולי. קלערט איר צו זיין אין א קלאס פון א העכערן ניווא? ווילט איר זיך אפשר אומקערן אין דער פראגראם נאכן האבן פארענדיגט די פערטע אדער פינפטע מדריגה פון פריערדיגע יארן?

לויטן ניו יארקער זייגער הייסט עס, און כאפט א שמועס מיט אלטע גוטע פריינט פון פריערדיגע זומערן, און מיט מיר, דוד בראון, אקאדעמישער דירעקטאר פון דער זומער פראגראם און לערער, און מיטן בילדונג דירעקטאר פון ייווא, בנימין הערש קאפלאן, ווי אויך מיט נאך איינעם פון אונזערע לערערס ביי די העכערע קורסן, אליעזר ניבורסקי. דעם זומער וועלן זיין קורסן פון די מדריגות א' ביז ו', דאס הייסט צום ערשטן מאל אין דער געשיכטע פון דער זומער פראגראם וואס האלט שוין ביי איבער א האלבן יאר-הונדערט, וועלן זיין זעקס גאנצע מדריגות. דערצו וועט זיין א קורס נאך דער זומער פראגראם פון צוויי וואכן וואס רופט זיך אידיש דערווייטערדיגער שטאפל, דאס וועט פארקומען פון צווייטן ביזן דרייצעטן אויגוסט און דאס איז פאר אזעלכע מענטשן וואס זענען שוין פראפעסיאנעל אדער קינסטלעריש אדער וויסנשאפטליך אנגאזשירט מיט אידיש. כדי זיך צו פארשרייבן אויף דער אריענטירונג, גייט צום וועבזייטל פון ייווא, yivo דאט org, זוכט אויס דעם קאלענדאר וואס הייסט איווענטס, און גיט א קוק אויף די געשעענישן פון זיבעטן מארץ. גיט א קליק און לאזט אונז וויסן אז איר וועט קומען. ס'וועט אונז פרייען זיך מיט אייך צו טרעפן.
שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים

איין פראגע האב איך אלעמאל געוואלט וויסן וועגן מאנגער'ס די מגילה פון איציק מאנגער די מוזיקאלישע פיעסע פארוואס האט מען דאס נישט ווידעראמאל אויפגעפירט מען האט שוין מען האט געדארפט ווארטן מער ווי פֿופֿציק יאר פאר פידלער אויפן דאך אויף אידיש איצטער איז צייט צו רעדן וועגן די מגילה פון איציק מאנגער אויף אידיש די מוזיקאלישע פיעסע מען האט עס יא אויפגעפירט, מיר האבן עס אויפגעפירט נאכאמאל אין ווי איך האב געזאגט אין נײַנצן אַכט און זעכציק האבן מיר אויפגעפירט נאכאמאל אין ישראל, ס'איז געלאפן עטליכע מאנאט, פון דארטן האט מען עס געבראכט אין ארגענטינע, אין נײַנצן נײַן און זעכציק אין בראדוועי, און איך פארשטיי אז ס'איז געוועזן אפאר אויפירונגען דאכט זיך אין דייטשע טעלעוויזיע, מ'האט מיך געפרעגט אויב איך וויל אנטייל נעמען איך האב געזאגט ניין אין דייטשלאנד וויל איך נישט, און דאן האט מען עס אויפגעפירט גלויב איך אין ישראל מיט אפאר יאר צוריק אין אידישפיל, אבער ס'איז נישט געווען די אויפירונג וואס מיר האבן די אריגינעלע מגילה, מען האט עס געמאכט אין אן אנדער זשאנער, פיזיש, און דערנאך האט מען עס אויפגעפירט דא אין די פאלקס בינה, און ווידעראמאל מען האט עס באארבעט, און וועסט אז מען הייבט אן, יו נאו, ווען יו סטארט יו נאו, פידלינג וויט פערפעקשאן, פארוואס בייטן עפעס וואס איז אזוי געלינגען? און איך גלויב, איך האב געזעהן די פראדוקציע, און איך גלויב אז מ'האט געוואלט, דעי וואנטעד טו ריאינווענט די וויעל, און מען טאר נישט, מען דארף מען דארף אויפפירן די מגילה פון איציק מאנגער אזוי ווי מען האט עס אויפגעפירט, איך וואלט זייער געוואלט דאס נאכאמאל אויפפירן דא אין אמעריקע אזוי ווי מען האט עס אויפגעפירט, אבער פאר דעם דארף מען האבן. אפשר קענט איר?
מייק בורשטיין, איר זייט יעצט א פראדוצענט, אפילו איר זייט א שרייבער, איר האט געשריבן א מאווי? יא, יא אבער איך האב נישט דאס געלט, דאס דארף מען האבן עימיצער וואס זאל קומען מיט אביסל. מזומן. דיענגי דיענגי און זאגן און און און און פארשטיין די מעגליכקייט. הער קודם כל יעצט קען קיינער נישט שפילן, מיר ווייסן נישט ווען מיט נאך אויפענען טיאטערס, דאס האט נאך געדויערן א לאנגע צייט, און דערפאר האבן מיר באשלאסן אז פארוואס זאל מען נישט צום ווייניגסטן יעצט פירים אדער פורים לאמיר אויפשטעלן די מגילה מענטשן זאלן עס נאכאמאל ערקענען, יעצט אז מען ווייסט שוין וואס עס קען זיין איז אפשר וועט עימעצער דערקענען די מעגליכקייט און אויב איר קענט א פראדוסער דארטן מיט אביסל געלט, ס'דארף נישט קאסטן קיין סאך, איך בין איך'ל זיין זייער זייער פרייליך דאס אויפצופירן און אפילו שפילן אחשורוש.
לאמיר האפן, לאמיר האפן. לאמיר האפן, לאמיר האפן. איז אפשר איז צום באדאנקען די מגיפה וואס מיר האבן געהאט אזא מתנה, אנדערש וואלט מסתמא נישט געווען מיט אייך מיט אזא פרעכטיגע פארשטעלונג מיט די אלע וואונדערליכע אקטיארן. יא איר ווייסט דאך אז אמאל א טראגעדיע קען אמאל אויך ברענגען עפעס פאזיטיוו, און די מגיפה האט אונז געבראכט די מעגליכקייט צו טוהן וואס מיר טוען יעצט, ווען וואלט איך געקענט רעדן און זעהן אייך אין באסטאן אין ניו דזשערסי אין לאס אנדזשעלעס אין די זעלבע צייט איז עס ערשטער.
אין צוזאמענהאנג מיט דעם, מייק, איך מאך נישט זייער אסאך פירסום פאר זיך אליין, מיר ווייסן אז, איך ווייס אז איר האט א יוטוב קאנאל פאר זיך אליין, דערציילט אונז, איך ווייס נישט צו אלע ווייסן וועגן דעם.
דאס איז אויך לכבוד דעם קאראנא אז שוין א יאר צייט און איך האב פארשטאנען אז איך מוז זיין אינדערהיים און זיך אפהיטן און איך האב געמיינט וואס זאל איך טון עס איז מיר אביסל טרויעריג און איך קען נישט זיך צוזאמען נעמען מיט מיינע פריינט, מיר פלעגן זיך צונויף נעמען און רעדן און שפאצירן, האב איך באשלאסן יעצט איז דא א נייע געלעגנהייט מיט זום, אפשר קען איך דאס באנוצן און זיך יעדע וואך אפשר איך זאל קענען זיך דורכרעדן מיט מיינע חברים. האב איך באשלאסן לאמיר עס פרובירן, אין דעם ערשטן האב איך געטראכט אויב איך וועל דאס אויב דאס וועט זיין מצליח זיין דארף עס זיין מיט חברים וואס מענטשן קענען, אנדערש וועמען וועט עס אינטערעסירן אויב איך וועל רעדן מיט מיין קצב און פתח תקווה. למרות שמיין קצב אין פתח תקווה איז א וואונדערבארע איד, אבער האב איך באשלאסן וועמען קען איך פרעגן, עמיצער זייער בארימט וואס זאל זיין דער ערשטער, און איך האב זיך קאמוניקירט מיט אן אלטן פריינט נארמען ליערד, דער גרויסער נארמען ליערד, איינער פון די גרעסטע טעלעוויזשן פראדיוסערס פון אלע צייטן, נארמאן איז יעצט שוין דאכט זיך מיר אַכט און נײַנציק יאר אלט, אבער ער האט באלד איינגעשטימט און מיר האבן געמאכט מיר האבן אויפגענומען א יוטוב פון א האלבע שעה וואס מיר רעדן זיך דורך און שמועסן און ווי דזשאסט רעמעניסן. וועגן אונזער חברות, אונזער פריינדשאפט, און איך האב איך האב עס ארויפגעשטעלט אויף יוטוב, און איך האב א נייעם קאנאל געשטעלט, מייק בערסטען ענד פרענדס, און ער איז געווען דער ערשטער, און פון דעם האב איך שוין כמעט דרייסיג חברים וואס איך האב ארויפגעשטעלט אויף דעם יוטוב, און דאס איז מענטשן וואס איך קען פון אקטיארן ביז פאליטיקער, איך האב אונזערע אמבאסאדארן פון ישראל קיין אמעריקע, מייקל אורן און דעני איילון, זענען ביידע געווען אונזערע אמבעסעדארס, לעצטנס האב איך צום ביישפיל מיינע חברים הערשי פעלדער, איז א וואונדערבארער אקטיאר וואס איז יעצט אין איטאליע, זובין מעטא, אן אינטערוויו וואס איך האב געטון מיט אים מיט יארן צוריק, עיב פאקסמאן, אסאך וואונדערבארע פריינט, עלענאר ריסא וואס איז אויך געווען מיט, זי האט געשפילט ושתי מיט מיר, איז איך לאד איך לאד מענטשן איין זיי זאלן באקוקן מיין יוטוב טשענעל, מייק בורשטיין ענד פרענדס אויף יוטוב. איך וויל דערמאנען נאך איין זאך און דאס איז איך האב פרובירט איך האב באשטעלט אויף נעטפליקס דער קאמעדיאנט.

ריכטיג ריכטיג אבער מערצעשעם ווער איך דאס זען איך האב בלויז געזען די אביסל פון דעם אויפן עקראן אבער די גאנצן דאקומענטאר דאס איז לויט אויף נעטפליקס איז דאס א מייסטערווערק א דאקומענטאר פון דער בורשטיין משפחה וואס איז די, מיר ווייסן דאך אז די, ס'איז א גאנצע מגילה די מעשה פון דיין משפחה, אבער איך וויל דערמאנען אז עס איז פארהאן א דאקומענטאר אויף dvd וואס דו קענסט באקומען. דער קאמעדיאנט, The Comediant, נישט דאס האט געווינען דעם פרס אופיר אין ישראל, די איזראעלי אסקאר, פאר דעם בעסטן דאקומענטרי, ס'איז ס'איז שוין געווען איבער דער גאנצער וועלט, און איך פארשטיי אז מען האט יעצט ארויסגעגעבן א נייעם די ווי די, אזוי ווי איר דערציילט וועגן יידל מיטן פידל, מען האט עס יעצט באנייט, ווייל דאס איז שוין כמעט צוואַנציק יאר וואס ס'איז ארויסגעגעבן, מער ווי צוואַנציק יאר, מען האט עס באנייט, און איך גלויב אז ס'דארף, איך גלויב אז ס'דארף זיין מער צו באקומען, און אויב נישט ווייס איך אין ישראל איז יעצט דא א נייער דיסטריביוטער וואס איך קען אייך לאזן וויסן ווער דאס איז און איר קענט עס אפשר דארט באקומען. איך וועל עס באקומען פון נעטפליקס פריער אדער שפעטער, אבער דאס מיינט נישט אז איך וועל עס נישט וועלן קויפן, אבער איך האב געזען אז מען קען עס קויפן אויך, אז. מען קען עס קויפן, זיכער, ריכטיג, ריכטיג, מען קען. שלום, דאס איז אזוי ווי די איינשפריצונג, באלד וועלן אלע קענען געפינען און האבן די איינשפריצונג, אבער מען דארף אונטערווארטן אביסעלע. מיר האבן געמוזט
אפלייגן די אינטערוויו אויף

און אין אמעריקא האט מען געהאט אן ענגלישע נאראציע, איז אמאל געווען א אידישע נאראציע? צו האט איר, וואס האט איר גענוצט אין למשל אין ארגענטינע? א ספאנישע. אהא.
מיר, יא, מיר האבן געפינען א פאעט, א אידישע פאעט אין ארגענטינע, איידער מיר זענען געפארן, מיר האבן אים געגעבן די העברעאישע נאראציע, און ער האט עס איבערזעצט אויך אין גראמען אויף ספאניש אין איך האב עס נארירט אויף ספאניש.
אבער איז קיינמאל נישט געווען פשוט א אידישע נאראציע? די אידישע נאראציע איז דער לויפער, דער לויפער, יא, דער לויפער איז דער נארעיטער פון די מגילה לידער. די אריגינעלע, אויב איר קוקט, אויב איר זעהט דעם בוך, דעם אריגינעלן בוך, שטייט געשריבן לויפער. דער לויפער איז דער נארעיטאר פין מאנגא'ס מגילה לידער. אבער דער טייל וואס דער דזשאו. דזשאו דעריען.
דזשאו דעריען, דאס איז געווען זיין אריגינעלע צוגאב. אריגינעלע, יא.
דאס איז נישט געווען אן איבערזעצונג פין מאנגא'ס לויפער. ער האט עס ער האט אין א וואונדערבארער אופן האט ער באשיינט און ארויסגעבראכט אויף ענגליש דעם סטייל פון מאנגא אויף אידיש. דאס איז געווען א גרויסער א וואונדערבארער דערגרייכונג. און דאס און עמיצער האט געטאן עפעס ענליכס אין ישראל אויף העברעיש, יא? די אריגינעלע אין נײַנצן פֿינף און זעכציק חיים חפר איז געווען איינער פון אונזערע גרעסטע פאעטן, גרויסער פאעט, א שרייבער, א זשורנאליסט, ער האט געהאט א פיליטאן יעדן פרייטאג אין די צייטונג אין ישראל, און זיין פיליטאנען זענען אלעמאל געווען אין גראמען. גרויסער גרויסער פאעט, און ער האט די ערשטע דאס ערשטע מאל אין דעם אריגינעלן מגילה אין ישראל האט ער געשריבן די ערשטע נערעישאן אין דעם זעלבן כאראקטער פון מאנגא. נאך איין זאך האב איך אלעמאל געהאפט צו וויסן, איז דא ערגעץ א פילם, א ווידעא, פון אייער משפחה, אייער משפחה'ס אריגינעלע אויפירונג. נישט א גאנצע ווידעא, ס'איז דא שטיקלעך, און דאס זעהט מען אויך אין דעם קאמעדיאנט, מ'האט געפונען ארכייוועל פוטעדזש, ווען מיין טאטע איז געווארן אַכציק יאר אלט אין ישראל, האב איך אויפגעפירט אן אוונט פאר אים אין די מעין אודיטאריום, און דארטן האט מען דאס פאטאגראפירט אויף ווידיאו, אבער נישט די גאנצע מגילה, מען האט נישט ערלאזט, איז בלויז שטיקעלעך, און דאס האט דער רעזשיסאר פון דעם דאקומענטערי, ער האט עס געפונען ערגעץ אין אן ארכיוו אין ישראל, און דאס איז דא, דאס זעט מען אביסעלע פון דעם אין אנהויב פון די קאמעדיאנט. צום ביישפיל די קאמעדיאנט הייבט אן ווען דער מלך פון פאסטריגאסע אין אנפאנג פון צווייטן אקט, ער באפאלט דעם מלך מיטן קניפיקל, און דער מלך שרייט געוואלד! האט דובי זעלצער האט קאמפאנירט

וואס וואס זענען געווען וואס האבן געמאכט די מגילה, און איך וועל דיר געבן א ביישפיל פון פון חיים חפר'ס נערעישאן, ווען ווען פאסטריגאסי שיקט א גריס מיט די פייגל, מיט פריץ פייגעלעך, האט ער געשריבן אזוי, פאסטריגא, איך געדענק נאך, ס'איז שוין איבער פופציג יאר, פאסטריגאטא האט ער אים גערופן אויף עברית פאסטריגאטא אשר ליבו נמק ביסורים שולח דש לאסתר על כנפי הציפורים.
אז איר קומט צו דעקלאמירן וואלט איר געקענט אונז דעקלאמירן אדער זינגען אפאר שורות? פון
חיים חפר מיינסטו אויף עברית? ניין, פונעם אידיש. פונעם אידיש פון די מגילה?

בין געווען דער בעסטער, פארוואזשע האסטו מיך אפגענארט, זאג, גיב לשון, אסתר, געדענקסטו, געדענקסטו יענע נאכט, מיר זענען געשטאנען אין טויער, ס'האט גערעגנט, און איך האב דיר געזאגט, א סוד אין אויער, א סוד אין אויער. לאמיר ביידע אנטלויפן קיין ווין און לאמיר א חופה שטעלן. האסט דעמאלט געטראגן א סיצן קלייד און א שנירל רויטע קרעלן. האסטו זיך פאררויטלט און געזאגט, נו און ער, דער פעטער? דער פעטער וועט דאך זיין אין כעס, איז מילא, מילא וועט ער. און מיר האבן געגעבן זיך די הענט און אפגעשמועסט וואס גיכער

קרוין, אראפ צום טייך זיך טרענקען, האב איך מורא אז טויטער העד זאל איך נאך דיר נישט בענקען. כ'וואלט איצט געלאפן אסתר'ל קרוין, וואגלען אויף אלע וועגן, האב איך מורא אז איבעראל וועסטו מיר קומען אנטקעגן, און וועסט מיר זאגן דאס זעלביגע, מיין שענסטער און מיין בעסטער, פארוואזשע האסטו מיך אפגענארט? זאג, גיב לשון אסתר. איך, פאר מיר, ווען מאנגער שרייבט אזעלעכע שורות וואס וואס מען קען, מען קריגט אלץ א ציטער נישט ווען ער זאגט ווען איך וואלט געלאפן מעסטערל קליין אראפ צום טייך זיך טרענקען האב איך מורא אז טויטער העט זאל איך נאך דיר נישט בענקען ווי קען מען אויף אן אנדער שפראך שרייבן אזעלעכע ווערטער דאס איז די טראגעדיע וואס מיר פארלירן אידישע דיכטער און אידישע שרייבער. ווייל מען קען דאס נישט איבערזעצן אויף קיין אנדער שפראך, מען קען נישט.
זייט איר אין קאנטאקט מיט דובי סעלצער? יא זיכער. ווייסט צו ער האט עס געזען?
כ'ווייס נישט, כ'האב אים עס געשיקט, איך האב נאכנישט געהערט, ער וואוינט אין איטאליע, און ער איז, דובי איז שוין

יא זי האט געשפילט אסתר אבער ליידער איז שוין קיינער נישט געבליבן, איך גלויב אז דער דער מוזיקאלישע לייטער די ארקעסטער אין די מגילה איז געזעסן אויף די בינע, דאס איז געווען אן אקארדיאן, א באס, און א פידל וואס האבן געשפילט די גאנצע מוזיק, איך גלויב אז דער אקארדיאניסט געווען א יונגער בחור, איך גלויב אז ער איז נאך דא, און ווייטער חיים חפר איז נישטא, דן בן אמוץ איז נישטא, יענקלע אגמון איז געשטארבן מיט אפאר מאנאט צוריק, אבער מאנגער איז געבליבן.
איר דארפט וויסן אז אין ישראל אין די יארן נאכדעם ווי איר זייט אוועק, איר זייט אויף אייער קאריערע, פלעגט מען אויפפירן אייער פראדוקציע פון איציק מאנגער מיט אנדערע אקטיארן, און יעדעס יאר איז עס געווארן אביסל מער אויף עברית, אבער איין אויפפירונג בלייבט יעצט אויף יוטיוב, מיט א, און עס איז כמעט זעכציג זיבעציג פראצענט אויף אידיש, האט איר דאס אמאל געזען? ניין, ניין, איך דארף אייך שיקן א לינק. יא פליז. און זיי נוצן טאקע אין אין געוויסע טיילן נוצן זיי די אריגינעלע רעקארדירונגען פון אייער אויפפירונג, פאקטיש דאס וואס איר האט ערשט דערמאנט. געוואלד. די געוואלד? ס'איז פרעכטיג. באמת? איך ווייס נישט וועגן דעם. ווי האט מען עס אויפגעפירט? נעה, ס'איז פון די ישראל'דיגע כאן האט עס פארעפענטליכט אויף יוטוב. ס'איז נישט קיין פיראט, דאס איז די עפענטליכע טעלעוויזיע סטאנציע פון ישראל, זיי האבן דאס רעכט. זיי האבן דעם רעכט. אה, קול ישראל וואס איז יעצט כאן, יא. אמאל איז עס געווען קול ישראל. אוי, דאס וואלט איך געוואלט זעהן. יא, יא, יא.
ביים קוקן אויף די קרעדיטן ביים סאנעס סוף האב איך באמערקט אז די צוויי בחורים פון מאנטריאל וואס זענען א גרויסע סוקסעס מיט זייער יד לייף קרייסיס, מיין איידעם איז פון מאנטריאל און איך קען זיי ביידע זייער גוט, איז איך האב זיי נישט באמערקט בשעת איך האב געקוקט אויף. יא,
זיי זענען מסכים געווען, און דאן ביי מלך סעודה זענען זיי אויך דא. איז יא ער שיקט זיי צו ושתי'ן, און די מלכה האט פארריגלט אויף זיבן ריגלען די טיר, און דורך א שפאראנע באפוילן צו דיר דער מלך איז א שיקער און דערצי א שוטה, ער טיט זיך דא בלאמירן פאר אלע פרעמדע לויטע, דאס איז די צוויי חברה און זיי האבן אזא פאלאווינג אז איך האף אז אסאך פון די חברה'ס פאלאוערס וועלן זעהן די מגילה און דאס וועט עס אויך אביצל צושפרייטן. איר קענט, דו קענסט יוט לייף קרייסיס? האסט אמאל געקוקט? איך קען זיי נישט פערזענליך, איך האב געזעהן עטליכע פון זייערע שטיקעלעך, ס'איז. יא, איך פארשטיי. איט איז וואט איט איז. אבער אבער אבער איט קיפס אידיש אלייוו און דאס איז וואס איז וויכטיג. מ'האט זיי געוואלט ברענגען קיין באסטאן, ס'איז געווען א גרויסע נאכפראגע, אלע האבן זיי געוואלט זען, אבער די באסטאנער אידישע קהילה האט נישט געוואלט, זיי האבן געפאדערט מער ווייניגער אסאך געלט, עס האט דעמאלס נישט געווען קיין בודזשעט, נו.
אבער לאמיר פארטיידיגן באסטאן. מייק, ווילט איר מעלדן אביסל וועגן אייער משפחה ארכיוו וואס געפינט זיך אין באסטאן, יא?
יא, דאס איז דער ארכיוו פון מיין טאטן און פון מיין מאמען. דאס איז אין די דזשודעיקא דעפארטמענט אוו וויידנער לייברערי עט הארווארד יוניווערסיטי. פראפעסאר בערלין פירט אן מיט דעם, און אלע מיינע מיין טאטנ'ס

געבן צו הארווארד, דאס איז אויך דארט, און סימא רעכט סייט אין מיריעם קרעסענט, זייער ארכיוו איז אויך דא דארט, און מען האט מיר טאקע געפרעגט עטליכע מאל פארוואס איך האב עס געגעבן צו הארווארד און נישט צו ייוואו, און איך האב אסאך רעספעקט פאר איווא, אבער איך האב באשלאסן אז איך גלויב צו זיין זיכער אז הארווארד וועט נאך עקזיסטירן עטליכע יאר, איז וויל איך זיין זיכער אז אין צוויי דריי הונדערט יאר ארום אז הארווארד וועט נאך זיין און מ'וועט נאך קענען זעהן מיין מיין עלטערנס ארכיוו האב איך באשלאסן אויף הארווארד. קומט קיין הארווארד און מיר וועלן מאכן א פיינע שמחה פאר אייך. מיט פארגעניגן.
נו, אפשר נעמען מיר צופיל צייט, איך וואלט געקענט רעדן שעה'ן לאנג מיט אייך, אזא פארגעניגן, אזא אזא כבוד און גאלדענע געלעגנהייט, איך קען אייך נישט גענוג באדאנקען.
שלום, א שיינעם דאנק וואס דו האסט א גרויסער כבוד און א נאך גרעסערן פארגעניגן. א שיינעם דאנק, און איך האף האפענטליך יעצט על איך אנפאנגען צו טראכטן אפשר ווי אזוי צו אדאפטירן די חומש לידער אין דעם זעלבן זשאנער,

ניין ווייל איך איך איך האב דאס געשפילט אין ישראל אין נײַנצן פֿיר אדער פֿינף און זיבעציק מען האט עס אויפגעפירט אויף עברית קודם מיט שושנה דמארי און דערנאך האב איך עס האב איך עס איבערגענומען און מיר האבן עס געשפילט אויף אידיש און ס'איז געווען זייער א גרויסע סוקסעס מיט מוזיק פון דובי זעלצער. אבער קיינמאל נישט רעקארדירט? אה. סקען, נישט אויף א, נישט אויף א פליטה, סקען זיין אז סאיז דא ערגעץ א א טעיפ פון דעים, אבער דאס, אפשר קול ישראל, זיי האבן אלע די זאכן, דאס קען מען אמאל אויס פארשן. וואלט זייער געוואלט וויסן. די איינציגע אינטערשיד צווישן די מגילה אין דעם, אין די חומש לידער איז וואס מיר האבן נישט דזשאו דאריען נארעישן פאר דעם, איך וועל מוזן באטראכטן ווי אזוי דאס דאס ווידער אויפצופירן מיט נארעישן אדער אפשר אן נארעישן, איך ווייס נישט. מען קען האבן א אידיש נאראציע ווייל עס זענען דא אונטערטיטלען. אידיש איז דא, אידיש און כימיש לידער איז די זעלבע

וועל ליסען, די הויפט זאך איז זייט געזונט, היט זיך אפ,
בלייבט געזונט, און בלייבט געזונט, און מיר האבן גערעדט וועגן וועגן אידיש, איז דער טאטע פלעגט אלעמאל דערציילן א וויץ אז אידיש איז די גרינגסטע שפראך, ער האט אמאל געהאט א א טאנטע, אן אלטע טאנטע וואס איז אריינגעגאנגען אין די גאס אין ניו יארק, זי האט נישט געקענט קיין ענגליש, און זי האט זיך אפגעשטעלט מיט א מאן אויף די גאס און האט אים געפרעגט, מיסטער, איר רעדט אידיש? און יענער האט געזאגט, נא, אי סאנא איטאליאנא, נא ספיק אידיש. זי איז צוגעגאנגען צו נאך איינער און געפרעגט, מיסטער, איר רעדט אידיש? איז געווען א אפריקען אמעריקען האט ער געזאגט מאמע נאו איי דאנט ספיק נאו אידיש איז מיין טאטענס א חבר איז צוגעגאנגען צום איר און האט איר געזאגט באבע איך רעד אידיש וואס ווילט איר קוקט זי אים אן און זי זאגט וואט טיים איז איט נאו.
זייט געזונט, א דאנק אייך אלע, א דאנק שלום, א דאנק דוד, זייט געזונט. א דאנק א דאנק.
א גוטע נאכט. א גוטע נאכט. ביי. טייערע צוהערער, איר האט נארוואס געהערט אונזער אינטערוויו מיט מייק בורשטיין, דעם צווייטן טייל. איך וויל נאכאמאל באדאנקען מייק בורשטיין און מיינע מיטארבעטער אויפן פראגראם, שלום ביינפעלד און דוד בראון. איך וויל אויך באדאנקען די סטאנציע WUNR פארן געבן אונז אביסל איבעריגע צייט מען זאל קענען הערן די גאנצע זאך, און נאך אביסל וועלן מיר הערן יעצט, מיר וועלן יעצט הערן אן אויסצוג פון מגילה סייקל, און דאן נאך א קורצן אנאנס וועלן מיר הערן די מוזיק פון דער מוזיקאלישע פיעסע די מגילה פון איציק מאנגע. איז הערט איצט א סצענע פון מגילה סייקל, עס הייסט אסתר המלכה קען נישט שלאפן, מיט מייק בורשטיין אין די ראלע פון דער נאראטאר און יעלענא שמואלענסאן אין די ראלע ווי אסתר המלכה.
קווין אסתר קענט סליפ.

די אויגן פול מיט טרערן. איך טראכט פון פאסטריגאסע אצינד, דעם שניידער געזעלן דעם בלעכן, וואס האט מיך אויף אן אמת ליב און קען צו מיר נישט גרעכן. אט ליגט דער לעצטער בריוו פון אים, איך שרעק זיך אים צו נעמען, ער שרייבט מיט טרערן און נישט מיט טינט אז ער וועט דאס לעבן זיך נעמען. און כאטש איך ווייס אז שוין הינדערט מאל האט ער מיר דאס זעלבע געשריבן, איז גארנישט געשען געלויבט צו גאט און ער איז לעבן געבליבן, נאר דאס וואס ער וואגלט הפקר ארום און קען זיך קיין ארט נישט געפינען מאכט מיך טרויערג. גאט, גאט, איך וועל דיר אראפ פון זינען.

טייערע ראדיא צוהערער, דאס רעדט צו אייך דוד בראון. ווילט איר אפשר זיך באטייליגן אין דער אינטענסיווער זומער פראגראם פאר אידישער שפראך, קולטור און ליטעראטור אויפן נאמען פון אוריאל וויינרייך ביים ייווא דעם זומער אין יאר צוויי טויזנט איין און צוואַנציק פון דעם איין און צוואַנציקסטן יוני ביז סוף חודש יולי? קלערט איר צו זיין אין א קלאס פון א העכערן ניווא?

מיט זום קומט אויף א קורצער אריענטיר סעסיע דעם זונטאג דעם זיבעטן מארץ עלף אזייגער פארמיטאג לויט ניו יארקער זייגער הייסט עס, און כאפט א שמועס מיט אלטע גוטע פריינט פון פריערדיגע זומערן און מיט מיר דוד בראון אקאדעמישער דירעקטאר פון דער זומער פראגראם און לערער. און מיטן בילדונג דירעקטאר פון ייווא בנימין הערש קאפלאן, ווי אויך מיט נאך איינעם פון אונזערע לערערס ביי די העכערע קורסן, אליעזר ניבורסקי. דעם זומער וועלן זיין קורסן פון די מדריגות א' ביז ו', דאס הייסט צום ערשטן מאל אין דער געשיכטע פון דער זומער פראגראם וואס האלט שוין ביי איבער א האלבן יאר-הונדערט, וועלן זיין זעקס גאנצע מדריגות. דערצו וועט זיין א קורס נאך דער זומער פראגראם פון צוויי וואכן וואס רופט זיך אידיש דערווייטערדיגער שטאפל, דאס וועט פארקומען פון צווייטן ביזן דרייצעטן אויגוסט, און דאס איז פאר אזעלכע מענטשן וואס זענען שוין פראפעסיאנעל אדער קינסטלעריש אדער וויסנשאפטליך אנגאזשירט מיט אידיש. כדי זיך צו פארשרייבן אויף דער אריענטירונג, גייט צום וועבזייטל פון ייווא, yivo.org, זוכט אויס דעם קאלענדאר וואס הייסט איווענטס, און גיט א קוק אויף די געשעהנישן פון זיבעטן מארץ. גיט א קליק און לאזט אונז וויסן אז איר וועט קומען. ס'וועט אונז פרייען זיך מיט אייך צו טרעפן.

מיין אלטער מיינסטער אמאל. א מענטש וואס בענקט איז שטארקער פון אייזן און פון שטאל. גערעכט איז טאקע דער מיינסטער, ס'איז פערל זיין יעדעס ווארט. די בענקשאפט האט מיך פארטריבן.